Il-mard ikollna għax il-mard dieħlin kwantitajiet ta' naħal minn barra tal-ġejjen. U dawk l-użanza tagħhom tista' tkun differenti minn ta' Malta. Qabel ma skoprejna li wieħed jista' jġib l-affarijiet minn barra inkluż anke naħal, eh, dejjem kienu ikun hawn naħal Malti. f'Malta, imma ħadd ma kien jaf li kellna Naħal Malti sa qabel lejl aħħar id-disgħinijiet sewwa. Fit-tmeninijiet, fil-1980 u iktar, iddaħlet f'Malta il-pesta tad-duqqajs Amerikana. U minn hemm kien ifisser li eh, Malta ġabet marda li ma setax teżisti f'Malta, bil-fors ġabetha minn barra, allura jfisser li kien hemm xi tip ta' importazzjoni f'Malta, sija ta' naħal jew ta' prodotti li jiklu n-naħal, bħal asel jew trab tad-dakra tan-naħal. Wara dik, wara dak l-avveniment, il-Gvern dak iż-żmien ried jara kif ħa jirranġa s-sitwazzjoni tan-naħal f'Malta u l-iktar ħaġa faċli u ta' malajr, anke fid-dawl forsi li ma kinux jafu dak iż-żmien li kellna naħla unika, naħla Maltija, kienet li jġibu naħal minn barra biex ibiddlu dak in-naħal li ntilef għax tajjeb ngħidu li l-pesta Amerikana ma tistax eh, tfejqa. Ħlief jekk tuża forsi xi antibiotiċi li imma huma projbiti. li jintużaw man-naħal. U allura biex l-unika mod biex teħles minna u biex ma tkomplix tigrava s-sitwazzjoni hi u qed anke fil-liġi illi tittaħraq il-kaxxa tan-naħal bin-naħal b'kollox u l-għodda kollox u l-ġgiget kollox tittaħraq. U eh, fil-inħawi ġifiri ta' ċertu eh, ċertu zona, ġifiri ma tistax taħraq ġas kaxxa waħda. taħraq ammont ta' kaxxi f'żona speċifika. Għaldaqstant intilfu ħafna naħal dak iż-żmien. Mela, li ġara meta l-gvern daħħal mbagħad naħal minn barra biex jagħmel tajjeb għal dak in-naħal intilef, ma dan naħal li nġib inġibet parassita l-varroa eh, li eh, sfortunatament għamlet ħerba ħafna kbar minn naħal. Dak iż-żmien, ġifieri l-importazzjoni tan-naħal minn barra li ovvjament ma kienx Malti, għax in-naħal Malti jinsab Malta biss, u għalhekk huwa naħal endemiku, diġà kienet għamlet ħsara dak iż-żmien. Jiena nisma x'jien dak iż-żmien ma, ma kontx involut fuq in-naħal. Nisma wkoll li n-naħal li kienu ġabu dak iż-żmien ma tantx kien salva wisq. Ġifi ħafna min-naħal xorta spiċċa inqered u forsi dik kienet raġuni għala n-naħal Malti baqa' jeżisti. Fil-bidu tad-disgħinijiet kellna problema oħra. Malta, b'mod aċċidentali, introduċejna dik li tissejjaħ il-Varroa, li hija tip ta' urdiena li tagħmel ħsara kbira lin-naħla. Din hija urdiena li s-size tagħha hija daqs ras ta' labra, li din tkun qiegħda fuq il-ġisem tan-naħla u tieħu Tieħu d-demm tan-naħla biex ngħid hekk u tagħmel il-ħsara ġġorr ċertu viruses u anke meta jkun hemm l-iżvilupp tan-naħla fil-kaxxa, tajjeb, din tkun qiegħda hemmhekk tieħu l-linfa tan-naħal u tagħmel ħafna ħsara. Fil-fatt din hija wieħed mill-ikbar għedewwa tan-naħal. U meta din daħlet Malta fil-bidu tad-disgħinijiet, Dak iż-żmien kien hawn ma' sebat elef kolonja naħal. U minn dawn is-sebat elef kolonja naħal, iktar minn sitt elef minnhom mietu. Proprju minħabba din il-varroa. Jiġifieri kellna kolloss totali. U raġa' dak iż-żmien id-Dipartiment tal-Agrikoltura ġab stock minn barra biex jirriplejsja dan-naħal li miet. Tajjeb, jiġifieri hemmhekk ukoll arġajna ħadna daqqa ta' ħarta.
In 1992 l-ikbar problema filli naqsilna dak in-naħal kollu. Allura d-dipartiment fuq pariri li ngħata kien ġab

daqsxejn iktar favorevoli biex il-beekeeper, in-naħħal, ikun jista' jaħdmu. Imma x'ġara? Dan kien esperjenza tiegħi stess. Tiftaħ il-kaxxa tan-naħal b'dana u tara li daħlitlu l-baħrija tas-susa ngħidulha, din l-baħrija tas-susa taqbad. Normalment taħdem hekk, in-naħal ikun spiċċa mill-kaxxa, tidħol tbid u l-ħolqien minn kollox jagħmel użu, jiġifieri din għandek xemgħa, in-naħal mhux juża, juża għax telaq jew miet. Allura almenu din il-baħrija tiġi tgħix u tiekol dan ix-xemgħa. Din ix-xemgħa mbagħad tirriduċi ruħha f'għanqbut, tant veru ssibu għanqbut biss. Dan naħal New Zealand jew mhux imdorri biha postu, Ħa daħlitlu, ħalliha tidħol, ma qatilhiex u għamlitlu ħerma. Hawnhekk ma setax isib tarfa u kulma għamel staġun wieħed għax spiċċa totalment in-naħal li kien hawn, in-naħal li kellna ta' New Zealand dak iż-żmien. Jiġifieri għalkemm inti tagħmel l-almu tiegħek kollu, dan-naħal barrani Ma sabx irkaptu għall-kundizzjonijiet t'hawnhekk. Jekk imbagħad niġu għan-naħla tagħna Maltija tant hija mdorrija bih li l-baħar jaqqas biss tersaq. Għax jaqqas biss, anke jekk ikun rieqek bil-lejl u tidħollu bil-lejl, jekk tidħol bil-lejl dik, daqsha jdur fuqha u joqtolha żgur, definit joqtolha. In-naħla tagħna x'tagħmel? Kif jasal Marzu, April tibda tnaqqas il-mard għall-bdud fl-aqwa tagħha. Fl-aħħar ta' Frar, bidu ta' Marzu tbid anke elf bajda kuljum ir-reġina biex tkabbar popolazzjoni biex meta jiġi l-ġid. Allura hi mill-aħħar ta' Marzu ma tibqax tbid dak il-kwantità tibda tnaqqas u tnaqqas fil-bajd. Allura l-popolazzjoni tonqos. Allura x'qed jiġri? Mela rnexxielha ġġib ħafna scores, ħafna għasel biex iterriha. Biex imbagħad tkompli l-popolazzjoni tonqos. Hemm ftit nies x'jieklu, allura l-isport jservuha lil kaxxa naħal sa Settembru. Din l-imbierka naħla safra, meta rajtha jiena ġiet u f'April baqgħet tbid, u f'Mejju baqgħet tbid, qiegħda għaliex? Għax dinha kif inhi mdorrija fl-erja fl-Italja, hemm salt u salt fjur l-istaġuni kollha, anke fir-rebbiegħa u fis-sajf, allura hi taf li ħa tkompli tbid, Sa jibqa' jkun hemm, mela ma jimpurtax ikun hemm iżjed ħaddiema, anzi iżjed aħjar, għax iżjed sa nġibu. Imma jekk iġġib hawn Malta, għandek iżjed ħaddiema u m'hemmx xi jġibu, mela minn fejn se jieklu? Jieklu mill-għasel li għandek int. Allura bdejna nsibu li isma' veru jagħmillek l-għasel u veru jaħdem u bilkemm ma jġibx iżjed għasel milli ġġib in-naħla tagħna għax darba kont qrajt li l-ilsien tagħha l-proboscis huwa daqsxejn itwal. u hija daqsxejn ikbar allura l-ħanistomach huwa daqsxejn ikbar allura kapaċi ġġorr iżjed nektar lejn lejn il-kaxxa naħla waħda minn naħla tagħna. Imma dawn il-kondizzjonijiet imbagħad fl-aħħar mill-aħħar iservuk li inti ftaħt il-kaxxa u għaselt sibt ftit inqas milli suppost għaliex għax qed jikluh.
Mir-riċerka tagħna li qed insibu huwa li mhux biss In-naħla Maltija għandha vantaġġi fuq naħa l-barrani meta fil-kuntest ta' Malta, imma n-naħal Malti jagħmel aktar għasel għall-ammont ta' għasel li jagħmel in-naħal barrani u li għandu abilta, għandu ħila jgħix f'ċertu kundizzjonijiet ħorox li n-naħa l-barrani ma għandux ħila jgħix. Speċifikament ukoll sibna li n-naħa l-Malti meta jkun attakkat minn din il-majt veroa ċertu let's say, ngħidu hekk, ċertu ħdura, jibqa' jgħix qisu xejn mhu xejn, jibqa' dejn easy go lucky. Fl-istess każ, meta tikkompara n-naħa l-barrani bħal naħal Apis mellifera ligustica, naħala Taljana, u tinsemmu aħna nikkumparaw ħafna man-naħla Taljana partikolarment, għax dik hija n-naħla li n-naħħala l-beekeepers Malta xi kultant iħobbu jużaw minflok in-naħla Maltija, l-Apis mellifera rutneri. Meta nikkomparawhom fl-istess post, fl-istess lok, bl-istess ambjent u u nittrattawhom bl-istess mod, Jiġifieri jekk ħa nagħtuhom iktar ikel, nagħtuhom it-tnejn l-iktar ikel u l-istess ammont ta' ikel, l-istess tip ta' ikel, insibu li f'dak l-istadju n-naħal Taljan bl-istess perċental attakk tal-varroa jisfaxxa, ma jibqax jgħix. Mhux ma jibqax jgħix, isir dak li ngħidulu colony collapse disorder. Il-kolonja
Dawn l-aħħar tmien snin kellna problemi bl-oriental hornet, tajjeb, il-Vespa orientalis, eh? U rajna, osservajna li n-naħal Malti, eh? X'ħin din tmur biex tipprova tidħol u tattakkah, dan joħroġ għaliha, eh? idawwarha bin-naħal u ħafna drabi joqtolha. Mentri n-naħal l-ieħor, is-sottospeċi l-oħrajn li mhumiex Maltin, din il-kapaċità m'għandhomx.
Normalment, it-titjir tal-reġina biex titammar tagħmel titlaq ngħidu aħna bej il-11 u s-sija ta' wara li kell. U dit tagħmel 10 darbiet, għaxart ijiem, kull darba tmur tintaqa' ma' raġel differenti għax l-ieħor tkun qatlitu. Qed tifhem? Reġina tażel ir-raġeli mhux int u inħabba dal-ħafna importazzjoni tal-ġejjem minn barra qegħdin nitilfu il-linja naturali tan-naħla Maltija. Għax daw itiru fl-ajru. Meta
r-Reġina tkun f'Malta u tbid il-bawla l-irġiel, dawk il-bawla mbagħad jitgħammru ma' rġejjen prospettivi kaxxi oħra meta jiġi żmien l-jofroħ fir-rebbiegħa jew anke aħna fil-ħarifa u allura jibda jsir it-taħlit. Imma x'jiġri meta jiġri dat-taħlit? Di l-ġenetika ta' naħal minn barra mhijiex adattata għal Malta u allura l-ġenetika Maltija tibda tiġi kkontaminata minn dik barranija u bil-mod il-mod in-naħal jibda jitlef l-adattament għall-ambjent lokali. Studji wrew illi n-naħal lokali huwa dejjem l-aħjar fil-lokal, jiġifieri jekk qed immalta, in-naħal Malti huwa l-aħjar fil-lokal, huwa l-aħjar b'mod naturali, jiġifieri li kważi ftit li xejn għandu għalfejn jintervjeni l-bniedem fuqu, li waħdu fin-natura kapaċi jgħix ukoll. u din intweriet anke għal lokalitajiet oħra, ġifieri mhux qed ngħidu Malta biss. Jekk qed nitkellmu fuq eh, pereżempju l-Italja, in-naħal Taljan huwa l-aħjar ġol Italja. Mhux in-naħla Maltija ġol Italja. Le, naħla Maltija tajba l Malta, naħla Taljana tajba l-Italja. Allura meta jibda jsir dan it-taħlit, għax tajjeb ngħidu li r-reġina titammar fl-arja u m'għandekx kontroll ma' min titammar għax in-naħal huwa annimal selvaġġ u mhux domestikat. Di tibda titlef dar karatteristiċi ta' adattament li semmejt anka qabel, ġifieri tibda ikoll inqassuf, tibda tkun ikbar, tibda tkun itqal allura, il-ġwienaħ jibdew ikunu ikbar u itwal mela ma tibqax tajba għal kontra biex ittir kontra r-riħ, jibdew jinbidlu ħafna affarijiet u l-attaġġjament ukoll. Jekk qed ngħidu li n-naħla kienet qabel tnaddaf iktar, jekk issa tħalltet ħa tnaddaf inqas. U jekk qed ngħidu li n-naħla kienet bil-mod Forsi turik li qed iddejjaqha. Jaf jew ma tagħmillek xejn, jew jaf tattakka mill-ewwel. Sa l-problema ovvjament hija li ma nistax ngħidu li l-ġejjen tan-naħa l-Malti tiddakkarx ma' l-irġiel tan-naħal Taljan. X'jiġifieri? Li jiġifieri li li jfisser huwa li qed ikun hemm ħafna taħlit. Aħna ngħidulha hybridization. Dil-hybridization tfisser li n-naħal Malti qed jitħallat man-naħal Taljan. Jiġifieri l-ġenetika tan-naħla Maltija qed titħallat mal-ġenetika tan-naħla Taljana. Issa, I mean, fil-verità, tgħiduli imma allura x'fiha ħażin, hux? L-unika raġuni hija li meta qegħdin inħalltu l-ġenetika tan-naħla Taljana man-naħla Maltija, qed inneħħu ċertu adazzjonijiet li n-naħla Maltija għandha bħalissa kif diġà semmejt li tħalliha biex tkun aktar reżistenti, biex tħalliha li tkun aktar adattata għall-ambjent ta' Malta. Il-problema kbira imma hija li meta qiegħda titħallat man-naħla Taljana qiegħda tonqos l-abiltà tagħha biex tgħix u għaldaqstant qiegħda tonqos l-abiltà tagħha biex iddakkar u Malta niddependu ħafna fuq id-dakkra tan-naħla. Mhux talli hekk, imma ħmistax fil-mija tal-ikel li nieklu Malta u tal-ikel li nkabbru Malta ġej biss direttament mid-dakkra tan-naħla. Issa jekk ħajkonna naħal li mhux ħajrnexxielu jgħix fil-klima li għandna li qiegħda tiħrax, ehm, fl-ambjent li għandna, bin-nuqqas ta' ilma, bin-nuqqas ta' fjuri, bir-riħ li għandna, għax in-naħal Malti wkoll ħaġa oħra nafu li ma jiġix daqshekk affettwat mir-riħ, xorta joħroġ idakkar meta jkun hemm ir-riħ. Li qegħdin ngħidu huwa li ħa jkollna naħal li hu ħa jkun inqas effettiv biex fl-aħħar mill-aħħar jagħtina, iħallina nkabbru ikel li mbagħad nista' jkollna fuq il-platt. Issa ovvjament jekk dan it-taħlit ikompli bla rażan, bla wafqien, fil-verità ma tantx għandna futur sabiħ. In-naħal ħa jibqa' jinbidel, Għax ħa jibqa' jbiddel il-ġenetika u x'ħa jiġri fil-futur b'dan it-tibdil diffiċli tgħid. Imma ma naħsibx li ħa mmorru għal wisq ġid. U għaldaqstant nispiċċaw nitilfu għandna aħna Maltija.
Jiena jiena għamilt naqra xogħol fuq kemm ilu hawn dat-Taljan. Għawdex. U ssib. li Għawdex, in-naħla Maltija, inbidlet 65% tagħha ma' naħal ta' Taljan. Issa, jekk kien immur Għawdex, u ma nsibx in-naħla Maltija. Biżżejjed hi għalija. Dan it-taħlit eh, huwa ta' dannu kbir eh, kemm għal-naħla Maltija kif ukoll għal min irabbija għax min irabbija n-naħla f'Malta jekk in-naħla mhix reżistenti, mhux reżiljenti biżejjed, ħajkollu bżonn jintervjeni iktar. U dak ħaj jinkludi iktar ħin, Huwa jinkludi iktar spejjeż ukoll, spejjeż diretti f'mediċina pereżempju, f'kimikal li eh, nużaw apposta għal eh, kontra il-parassiti li jkollhom in-naħal u ċertu mart li jkollu n-naħal. L-inċidenza ta' dan il-mart f'naħal eh, imħallat hija naturalment ola.

Għandna bżonn narawha bħala mod ħolistiku. Naħseb ukoll importanti li ċertu affarijiet żgħar bħal, ejja ma naqtgħuhomx, jaħasra, il-pjanti slavaġ qabel ma jagħmlu l-fjuri, ħalliha l-fjura tikber, ħalliha tikber għax dik hija pranzu, dik hija ikla tajba għal naħla. Ħalliha tikber dik il-fjura, ħalli n-naħla tiekol minn fuqha u mbagħad jekk trid qabel ma tagħmel iż-żerriegħa u mbagħad aqtagħha. Ħalliha tagħmel xogħolha essenzjalment, ejja ngħinuhom in-naħal.
Protezzjoni tal-ambjent li għad baqgħalna. Niefqu din il- il-gwerra kontra s-siġar kontra natura. Hija kważi gwerra ngħidilha jien għax tant għandna ftit natura Malta illi dak li għandna irridu nipproteġuh b'kull mezz illi għandna.